zeidah kan i share ṭhan hna lai ti si ahcun Lai miphun kan tuanbia ha pehtlai in Lai miphun nih saphaw cung i cazual, caṭial kan thlau kan rak thlaunak kong kha tutan ah kan i share ṭhan hna lai i kan YouTube a uar phun a si ahcun Lai miphun kan thawhkehnak kan tuanbia vialte Kan nunphung vialte ka han kan rak chim lengmang. World Police cu kan YouTube kha subscribe tuah ko seh. Subscribe ak tuah seh. Mi nan dihlak cungah umnak tampi kan nei. Chanthar mino nih kan tuanbia, kan nunphung, kan holh, kan ca kan dirkamh khawh ve nakhnga ding caah mi tampi nih an hmuh khawh ve nakhnga video zong siarpiak khawh si ti kha hramthawk i kaa zuam hen. A vun langhter tak duhmi si. Asi ahcun kan program kan thawk colh hna lai i Saphaw cung i catialmi zeiruangah dah an rak thlah timi kha tuanbia hrihhram thukpi in dawi a haumi si caah cu ca kan relmi chungin tutan ah kan i share duh dingmi ca reference kan lakmi kan relmi cu Pu Ngun To nih a ṭialmi Lai miphun thawhkehnak kong kha a si i hi Pu Ngun To ṭialmi cauk chungin kan relmi kha ka han kan vun i share ding ah Kawn i thimmi a si. Taluk tuanbia ah ṭialmi chungah hin Taluk siangpahrang Sihuangti timi nih hin BC zahnih le kul le riat hrawngah an ram velchum hau hruang The Great Wall timi The Great Wall of China timi cu serhram a rak thawk ti si. Hi cu lio ahcun cu siangpahrang pa nih cun Inna Mongolia timi ram, Inna Mongolia ram cu a rak tei hna i sal tampi a rak tlaih hna ti si. Hi cu Mongolia ram chung i a rak ummi Israel miphun hrinthlak zong tampi a rak tlaih hna i cucu tampi sal ah an rak tang ti si. Hi Tuluk ram chungah cun sal ah an rak kalpi hna i cu an tlaihmi hna sal nih cun Tuluk ram ralhruangpi cu he tiah an rak ser, an rak rualter hna ti si. Hi cucu zeidah kan hmuh khawh ti si ahcun Encyclopedia Britannica chungah khan kan rel ahcun tampi hmuh khawh a si kha kong kha. Hi cu Israel miphun hrinthlakmi hna cu hlan an pipu hna Egypt ram chung le cun Babylon ram chung le cun Persia ram chung i a rak ummi uh, lungrual a thiammi hna tlakrawh rual a thiammi payan lei hoi ti ko a si law cu bantuk te hna cu tampi an rak um i zungthiam tampi an rak um caah cucu ralhruang cu an rak rualter hna ti kha tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi si. I hramhram in an rak ṭuantermi hna a si caah mi tampi an rak thi i cucu ralhruang saknak ahcun Tuluk bawi nih cun a rak hrem hna i zan ah hin leng chuak kho lo bak in innchung ah a erh hna ti si. I cucaah cun Tuluk kuttang i sal an taan cu a har tuk tikah an duh lo i tlik le zaam kha an i tim peng ti si. Isnain Tuluk ralkap nih cun an congh peng hna tikah leng ah an rak chuak kho lo ti si. I nikhat cu BC zahnih luk hrawng ah hin Tuluk ralhruang chung cun an thongtla le an saltlaihmi vialte hna cu an rak tli i Shingshi timi le thlanglei tlang nitlaklei ram chungah hin cucu a tlimi hna cu an rak um ti si. I cu ram chung i Israel hrinsormi hna an umnak kha Chingfu ti a si. Cu Chingfu timi ahcun hlan Israel miphun i an rak i kenmi an upadi le an ca le an Baibal vialte cu An cahlun cu Tuluk siangpahrang pa nih cun a hmuh i a rak khanghpiak dih hna ti a si. Hi cu Qingfu timi khua cu Chungking in nitlaklei timi ram ahhin nitlak i a thlanglei ram timi ahhin a ummi khua a si i Lushing le Lushan timi a khua he aa naih ngaimi a si caah cucu Lushan timi khua i a rak ummi Israel hrinthlakmi vialte hna zong cu i atu Lusei phun hi rak si dawh a si ko ti kha tuanbia an vun kherhlai tikah an rak hmuhmi a si. I chim duhmi cu hika zawn ah hin hlan kan Laimi phun hna nih an rak hngalhmi A hramthawknak ram cu Mongolia ram a si caah Mongolia phun kan si an rak timi chungah hin cu tangah sal an rak tang i Tuluk siangpahrang nih ralhruang The Great Wall of China timi ralhruang a kulhter hna i cu an pipu nih an rak chimhmi hna an hngalhmi Tuluk China i hrinthlak chungin sal an rak tlaknak kong vialte cu hlan i an tuanbia thiam hna nih kan lai miphun kawlram chung i an rak luh hrawnghrang ahcun kan lai miphun min cu an rak hngalh lo caah i miphun min a phunphun an rak bunhnak te hna zong kha cucu tuanbia ha khan aa pehtlai dihmi a si. I chim duhmi cu Supho zual cung i caṭial a tlaunak kong kha a si. Mi cheukhat nih cun Israel hrinthlak kan si ahcun Laimi cu Israel miphun cu a fim tukmi an si caah cu bantuk saphaw zual cung i caṭialmi cu zeitindah an thlau khawh hnga ti zong kha bia-alnak kha tampi a um. Asinain tuanbia vun zoh tikah Hika zawn ahhin ruahnak phun tampi a um ve bantukin uh, uico nih a eipiak hna ti bantuk te hna zong kha ruahnak a um. Cun atu uh, Sihhuang ti timi siangpahrang nih sal an a tlaih hna i an tlik hnu in an cahlun vialte a khanghpiak dih hna timi te hna zong kha hika hin uh, tuanbia hun rel tikah vun hmuh khawhmi a si. I Hoi chim duhmi cu hlanlio ah Lai miphun nih miphun in an rak ranhnak Israel miphun in an si pek ah zei miphun chung an si pek ah an rak rat i Taluk sal ah an tang i The Great Wall of China timi ralhruang an kulhnak in an ca a tlau ti kha Cucu rikhawt ah fiang tein hmuh khawhmi a si tuanbia. I zeiruangah a tlau timi kha cu uico nih a eipiak hna ti zong a timi an um. Cun a kengtu daithlan a si. a fimtawltu daithlan a si i sal in an tliknak ah an philhtak i Tuluk siangpahrang pa nih a khanghpiak hna ti bantuk zong kha bia-alnak kha tampi a um. Asinain chim duh bikmi cu hlanlio Lai miphun nih hin ca kan rak ngeih konak le a tlaunak kong cucu ka han langhter duhmi a si. Zeiruang dah a tlau ti si ahcun atu chan bantuk in uh, phone ti bantuk, uh, computer ti bantuk, cun uh, A fawinak kan chim si ahcun online fimtawlnak a pakhat hmanh a um lo. I saphopi a si tikah cauk te zong a si lo, sapho a si tikah cucu ken ding le fim ding a har tukmi dirhmun a si caah sal an tlaih hna nakin cuticun rak vaivuanh dawh a si ko ti kha tuanbia kan rel tikah khan kan hmuh khawhmi a si. Hihi kong ha pehtlai in hin tampi YouTube zong ah kan chim ciami a um. Hi a uar phun a si cun kan YouTube kha subscribe rak tuah ve law video zong tampi na rak hmuh ve lai. Lai miphun kan tuanbia vialte zong kha hi a hnu zong hi bantuk Lai miphun kan tuanbia le kan thawhkehnak kan nunphung vialte le kan holh kan ca kong ha pehtlai zong in khan ka han tampi kan rak chim ṭhan lai i, hi Laica kan herh deuhmi tete zong ka hika zawn ahhin kan rel chinmi i-share-nak kha kan rak ngei lengmang. Cucaah cun kan YouTube khan thazaang rak kan pe ve. Lai miphun a dirkamhtu na si ahcun subscribe rak tuah ve, rak kan leng lengmang ti zong kha donghnak bik ah um men cah kan duhmi si. Nu video tu ah kan i tong ṭhan te hna lai. Bye!